नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि एखन अपने सब मिथिलाक्षरक तृतीय चरण के अंतर्गत संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी और आइ संयुक्ताक्षरक अभ्यास में तीन आ चारि वर्ण से बनल संयुक्ताक्षरक सातम भाग देखब तऽ देखियौ किछु स्क्रीन पर संयुक्ताक्षर देखा रहल होयत जाहिमे म भ य श प र श ट र त श त य और श त र आ स थ य तहिना ऊपर में एक और संयुक्ताक्षर से श च आ य आ ठीक पर आधारित किछु शब्द सब से हो छे तो चलो एक एक टा संयुक्ताक्षर पर चर्चा करे छी तो देखियो म भ आ य के संयुक्ताक्षर म ठीक नहीं बनल पुनः देखियो एकरा ई एना कऽ म बना लेलहुँ आ एहिमे नीचाँमे भ के आकृति एतऽ तक अनु आ इएहमे ऊपरसँ एकरा जोड़ि कऽ य के आकृति जोड़ि दियौ तऽ भऽ गेलै म भ य एकर दोसर रूप जे छै से एना कऽ म लिखू नीचाँमे जे छै से एना कऽ भ लगा देलियै आ य आकृति एना कऽ जोड़ि दियौ तऽ ई भऽ गेलै म भ य के ई दोसर रूप दुनू रूप छै कोनो रूप अहाँ फॉलो कऽ सकै छी आब देखियो श च आ य के संयुक्ताक्षर बहुत आसान छै देखियो श च के लेल ई श एना के बनेलहुँ एकरे एना के च आ एकरे आगा करे जे छै से एना के य वाला आकृति जोड़ दियो देखियो में कलम नहीं उठबऽ पड़लै पुनः देखियो ई एना के आकृति बनबैत ई एना के जे छै से आ एना के जे छै से आकृति य वाला जोड़ देलियै तो देखियो स च आ य के संयुक्ताक्षर आब देखियो श प आ र त मूर्धन्य शमे जे छै से संयुक्ताक्षरमे रूप चेंज होइ छै ई तरीकासँ लिखलियै आ इएहमे ई प एना कऽ जोड़लियै ठीक आ र एना कऽ लगा देलियै तऽ ई भऽ गेलै श प आ र के संयुक्ताक्षर तेना देखियौ स ट आ र के संयुक्ताक्षर तऽ एना कऽ बनेलहुँ आ एहिमे एना कऽ ई ट देख लियौ पुनः एकरा ई एना कऽ ट लगबैत मूल छवि से कनि मनि अंतर भऽ सकैत छै अहाँ सबके मूल छवि के फॉलो करे के अछि एना के ट लगेलहुँ आ नीचा में एना के ई र लगा देलियै भऽ गेलै स ट आ र के संयुक्ताक्षर ठीक छै तहिना आगाँ देखियौ किछु आओर संयुक्ताक्षर सब तऽ एहिमे स त आ य के संयुक्ताक्षर एकरो दूटा रूप बताओल गेल छै तऽ पहिल रूप की छै तऽ स एना के लिख लिअ त के लेल जे छै जेना ई आकृति एतऽ त वाला हिस्सा बनाउ आ इएह में एनाके य जोड़ि दियौ ठीक दोसर रूप की छै तऽ स एनाके लिख लिअ नीचा में त लगा दियौ एनाके आ य के आकृति ई तरीका से एनाके जोड़ि दियौ तऽ भऽ गेलै स त आ य के संयुक्ताक्षर ठीक तहिना स त्र के संयुक्ताक्षर तऽ त्र जे छै अक्ष और त्र आ ज्ञा तीनू अपना आप में संयुक्त वर्ण छै तऽ देखियौ त्र के लेल तर के लेल त्र यूज होइ छै तऽ स तर के एना कऽ संयुक्ताक्षर तहिना स थ य तऽ स मे एना कऽ ई थ लगा लिअ दू जकाँ लगै छै ई थ के संयुक्ताक्षर केलहुँ एहिमे एना कऽ य जोड़ि दियौ ई भऽ गेलै स थ य एहिपर आधारित शब्द सब छै अगस्त शास्त्र आओर स्वास्थ्य तऽ एक एकटा संयुक्ताक्षरके अपने सब विस्तारसँ चर्चा केलहुँ बहुत आसान छै दू अक्षरसँ बनल संयुक्ताक्षर के अहाँ ध्यान जे रखबै ओहिपर आधारित शब्द सब जे छै सेहो देल गेल अछि दू अक्षरसँ बनल संयुक्ताक्षरके अभ्यास अहाँ कऽ चुकल छी ताहि दुआरे तीन या चारि वर्णसँ बनल संयुक्ताक्षर या ओहिमे मात्रा केना लगै छै तऽ ई बहुत जे छै से एक तरीकासँ एकर एगो पैटर्न छै नीकसँ अहाँ अभ्यास करबै तऽ एक एकटा चीज अहाँके स्पष्ट होइत जायत तऽ आइ किछु मुख्य मुख्य संयुक्ताक्षरक तीन आओर चारि वर्णसँ बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास केलहुँ अहाँसभ हरेक अक्षरके संयुक्ताक्षरके कमसँ कम दस बेर आओर शब्दके सेहो दस बेर लिखैके अभ्यास करू जय मिथिला